efengylu, rannu newyddion da, dweud wrth eraill rhywbeth i chi'n wybod.
Wel, mae rhywun yn meddwl am y gair efangelion yn y Testament Newydd, a ystyr hyfryd ond llythrenol yn, yn y Gymraeg ydy newyddion da. So efengylu ydy rhannu y newyddion da am gariad Dyw yn Iesu Grist.
Mae rhaid i bawb ohonom ofyn cwestiwn, cwestiwn personol. Beth mae Iesu Grist i olygu i fi? Mae rhaid i ni ddatgelu i, i fod yn werthfawr yn yng golwg ni. Pwy o'r diwinyddion mawr fentra i dweud mai Emil Brunner oedd yn dweud mai efengylu yw mater o un cardotyn, un trempyn, Yn dweud wrth drempyn arall lle mae e wedi cael bara. Dwi'n meddwl mai ymateb i'r Comisiwn Mawr ym mhenodol ar Efengyl Noel Matthew ydi o'n fwy na dim. Gorchymyn hwnnw gan Iesu i fynd i'r holl fyd gan wneud disgyblion yn ei enw fo, Tad a Mab a'r Ysbryd Glân. Wel i fi, dwi'n credu y term efengyddu yn golygu bod chi'n mynd ar efengyl allan i'r gymuned a bod chi'n cwrdd â'r bobl ble maen nhw, yn fe chi'n mynd ar efengyl at nhw, ty le maen nhw, fel nath Iesu. Bod un person O Gristion yn dweud wrth berson arall, sydd o bosibl yn Gristion neu ddim yn Gristion, mae da fi rhywbeth wi wedi dod o hyd iddo fe. Mae da fi rhywbeth wi wedi darganfod, mae da fi rhywbeth bydden ni wrth yn fodd yn ei rannu a thi. Sôn am ras ac am y ffordd y mae Dyw am fyw mewn perthynas hefo pobl, am fod yn rhan o fywyd teuluol. A rhannu Iesu Grist efo pobl a'r newyddion da amdano fo ydy efengylu i fi.
all evangelism is a part of mission, but not all mission is necessarily evangelism.

Trwy be' 'dan ni'n ddeud? Er gwaetha'r modd 'dan ni 'di mynd yn swil iawn, 'dan ni'n barod i sôn am Iesu yn y capel, ond ddim mor barod gyda'n ffrindie a hyd yn o'd teulu ag ati ag y dylen ni fod. Uh, deud am Iesu ar lafar felly, ond deud am Iesu hefyd trwy'n ffordd ni o fyw, trwy'n trwy bywyd ni felly.
Dyna gyfrifoldeb y Cristion, codi syched ar bobl i ddod at Iesu y dŵr bywiol. Odyn ni'n codi sycher ar yn ffrindie ac ar yn cymdogion? Odyn cymdogion ni'n dweud, o weld sut i ni'n byw ac yn ymddwyn, wi isie'r Duw sy gyda ti.
Wel, da ni yma yn y bai uh, yng Nghaerdydd ar gyfer wythnos Steddfod yr Urdd. Ac wrth gwrs mae'n gyfle gwych i fod yn llais yn enw'r eglwysi yma am pabell yr ysgolion Sil ac y tîn. Da ni yma yn enwadau gwahanol yn rhannu'r newyddion da am Iesu Gris mewn gwahanol ffyrdd. Be sy'n braf yw cael gwirfoddolwyr yma sy'n gweithio gyda phlant o gwmpas y bwrdd, yn gwneud bathodynnau, yn gwneud lluniau lliwio o'r Beibl ac yn y blaen, a cyfle i rannu rhai o'r storïau hynny gyda nhw, cyfle i ofyn iddyn nhw ydyn nhw'n mynd i'r Ysgol Sul ac i ba Ysgol Sul.
Mewn Steddfod mae pobl yn cwrdd gyda pobl ar bob um, agwedd o bywyd. Um, rhai sydd um, yn gwybod fawr ddim am Dduw, rhai sydd ddim yn credu mewn Duw, rhai sydd ddim yn siŵr, rhai sydd wedi cael rhyw brofiad felly o ysgol Sul yn y gorffennol, a felly hwnna yw'r mwyafrif ohono ni fel Cymru yn y gorffennol, ni wedi cael rhyw fath o, o brofiad. Ond ar ran gwerth i wneud e mewn rhywbeth fel Eisteddfod, wrth gwrs, um, bod e'n cael ei wneud yn y ffordd iawn, yn y ffordd gariadus, yn parchu bobl, mae'r hawl o rywun i ddweud, ie, mae da fi ddiddordeb, mae hawl o rywun i gerdded bant hefyd. Tra bod ni'n parchu Am safbwyntiau pobl, dwi'n credu bod e'n beth i groesawu ac yn i'n diolch am y bobl ifanc rhan mynycha sydd yn rhoi wythnos gyfan i wneud gwaith cenhadu ac yn fy nghynglu mewn rhywbeth fel Eisteddfod.
Dwi'n meddwl bod ni mewn cyfnod pwysig fel eglwysi yng Nghymru, lle da ni'n gorfod ail-ddysgu sut ti efengylu a beth ydy'r prosesau da ni'n ei defnyddio er mwyn trio ennill pobl newydd. Am ddegawda mi oedd yn heglwysi ni wedi gallu byw ar ei bloneg i hunan. Mi oedd yna blant gan aelodau, mi oedd yna bobl yn cael ei meithrin yn y ffydd drwy yr ysgol syl. Ond i raddau helaeth, nid yn llwyr, i raddau helaeth mae'r cyfnod hwnnw wedi mynd. a mae 'na genhedlaeth yn codi rŵan ymhlith Cymry Cymraeg sydd heb un affliw o syniad ynglŷn â'r grefydd Gristnogol.
Fi'n credu fydde hi'n deg i ddweud, heb amharchu neb, nad y'n ni fel Cristnogion yy oddi fewn i'n cenhedlaeth ni a rhai cenedlaethau gynt wedi bod yn yn hyddysg iawn yn y gwaith o efengylu. a falle na dyn ni ddim yn siŵr yn union beth yw e, ac yn sicr ddim yn siŵr sut mae i wneud e. Mae gwaith rannu newyddion da, mae gwaith rannu efengyl. Ac mae'n golygu dweud, mae'n golygu sôn am rywun, a'r rywun hwnnw, wrth gwrs, yw Iesu Grist. Nawr, y cwestiwn wedyn, ac mae'n gwestiwn sydd yn gofyn am Dipyn o ddychymyg wrth i ateb e. Sut i chi'n gwneud hynny? Wel, ym mha fodd, medde rhywun, i chi'n cyhoeddi'r efengyl? Wel, ym mhob modd. Wedi dweud hynny, sy'n ail i un person yn cyfarfod un arall. Sy'n ail i'r cyffyrddiad personol yna. And so I think one of the challenges in our present context is how do we recover a passion for evangelism

Ond ein bod ni yn ychwanegu pwt byr lle da ni'n cael cyfle i, i rannu'r ffydd, er enghraifft, um, noson cwiz. Um, da ni'n mynd i dafarn am noson, da ni'n cynnal cwiz. A am ryw ddeg munud rhwng uh, y cwiz a'r atebion neu be bynnag, mae yna rhywun yn, yn dod i rannu gair. Mae'r ffyrdd yna hefyd yn gyfle i ddod yn nabod pobl yn bersonol, i wneud ffrindiau efo nhw. Ar ôl y pêl-droed, awn ni lawr i'r dafarn yn y dre a gwylio gêm ar y teledu efo'n gilydd, a mae hynny'n creu perthynas bersonol efo'r bobl ac yn creu ffordd i ni ddod yn agosach atyn nhw ac yn rhoi cyfle wedyn i ni ddangos y gwahaniaeth mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi gwneud yn ein bywydau ni.
Mae'r her yn enfawr wrth feddwl am efengylu, ond eto mae o'n rhywbeth dwi'n ystyried yn gyffroes hapus iawn yy bod Duw, drwy'r ysbryd, yn galw arna ni reit. Sut ydych chi'n mynd i gyflwyno'r neges fendigedig yma am Iesu Grist hefo'r bobl sydd o'ch cwmpas chi? Yn un peth, mae yna swildod mawr yna ni fel Cristnogion i wneud, ac felly'n aml mae rhaid meddwl am ffyrdd personol, drwy gyfeillgarwch, drwy ddigwyddiadau llai dwys os fedrai rynnu felly, lle da ni yn creu perthynas efo pobl newydd, a bod nhw'n gyfforddus yn yn cwmni ni, a bod nhw yn barod nes ymlaen i ddechrau gofyn pam bod chi'n Gristion.
Dwi ar y funud yn, yn fyfyriwr yn Aberystwyth byd yn astudio'r Gymraeg. Yr hyn sydd wedi bod yn anodd i fi ar adegau uh, fel myfyriwr ydy gweld hynny yw bod ni'n cynnal y digwyddiadau yma a pobl ddim yn dod iddyn nhw a pobl yn dangos dim diddordeb, pobl ddim eisiau siarad. A ym, ym mis Chwefror eleni mi gynhalion ni wythnos o ddigwyddiadau uh, o'r enw Gwledda yn Gymraeg lle Oeddwn ni'n rhoi bwyd um, am ddim i bobl bob dydd ac yn cael cyfnod i drafod uh, yr efengyl. A oeddwn ni'n disgwyl dau neu dri, um, ond gydol yr wythnos gafon ni tua 60 o bobl yn dod i'n digwyddiadau ni. Um, ac oedd o'n, yn brawf bod, bod Dyw yn gweithio mewn ffordd, da ni'n mynd disgwyl iddo fo weithio.
I ni'n weddol ffodus fan hyn mewn pentre um, lle mae pobl a rhyw ymdeimlad tuag at y capel ac yn parchu'r capel a'r hyn mae'r capel yn sefyll amdano. Ond eto i gyd, mae'n dal yn, yn anodd pan i chi, pan i chi'n trial wneud rhywbeth o'r newydd a dyw bobl ddim wastod yn, yn gweld yr angen ac ddim yn, ddim yn ymateb. Ac un o'r heriau dw i wedi ffindo fan hyn yw cynnal digwyddiad cymunedol, mae'r gymuned yn ymateb yn dda ac mae hynny'n fendith. Ond wedyn y sul ar ôl hynny, dyw y bobl falle ddim yn dod eto ac mae'n ma broses wedyn o lan, lan a lawr ac mae'r gwaith, mae gwaith efengylu yn gallu bod felly. Ond mae'n her aruthrol i rannu yn y byd heddi. Uh, mae un gŵr ifanc sy'n un o fugeiliad y stryd yn y de, wy'n adnabod e'n dda iawn. A mae, mae e wedi cael swydd newydd yng Nghaerdydd yn ddiweddar ac wedi bod yn y swydd am rai wythnosau. Digwyddodd un o'r staff o fynd o fe, beth wyt ti'n neud heno? A medde fe, o, wy'n arwen astudiaeth feibledd heno ar Matthew penod 18, medde fe. A meddai un arall, Wel, beth yw hynny am biti te? A meddai fe wrthyn nhw, Wel, mae gyda chi gyd eich ap a'ch gliniadur. Gadewch i ni edrych ar Matthew penod 18 yn awr. A fe wnaethon nhw hynny am rai munudau. Pethau felly, torri trwodd, dangos ble ni'n sefyll yn dyfe. Ond mae'n mae sialens uh, aruthrol fawr i bob Cristion, ac eto, mae Dyw yn yn nerthu ni, dim ond i ni ofyn iddo fe.
Efnys gobaith, uh, mae'n um, gwmni o Gristnogion uh, ar draws Caerdydd o gapeli gwahanol, eglwysi gwahanol, sydd uh, a baich dros bobl sydd yn sydd at ddweud, bobl sy'n byw ar yr ymylon, bobl sydd falle digartre, bobl sydd wedi dod o'r carchar neu bobl sydd um, wel, fel ceiswyr lloches er enghraifft, pobl sydd heb le sefydlog. yn eu bywydau. Mae yna efengylu ar sawl lefel, fas ni'n dweud. Yn y lle cyntaf, dyn ni'n ceisio dangos cariad Christ yn ymarferol. A mae hynny'n fy hunan yn ffordd o efengylu, wrth gwrs. Wedyn, wrth gwrs, wrth y byrddau, mae cyfle i siarad gyda phobl, rhannu bywyd, um, uh, holi am eu profiad nhw a, a dweud beth yw'ch profiad chi ac yn y blaen. Ceisio dod i nabod pobl, mae hynny mor bwysig. Nid mater o, o, o fanteisio ar bobl er mwyn gwthio rhywbeth arnyn nhw, ond ceisio dangos cariad wrthych chi wrando arnyn nhw um, a bod gyda nhw. Mae hwnna'n lefel arall. Wedyn mae yna bethau mwy, um, mwy unongyrchol fel yr astudiaeth feiblaidd, Ac hefyd, um, bore dydd iau, fe fydd na um, wasanaeth byr. Mae Enfys Gobaith yn y marn i yn, yn, yn, fel, fel Cymru yn dipyn o boendar i rai sy'n credu mewn trefn. Ond uh, Mae cariad mawr, mae arweinyddiaeth gref a phenderfynol ac ysbrydoledig, a mae hynny'n bwysig iawn yn, y gwaith.

Mae'n eglwys i yn Nghaerdydd yn eglwys Gymraeg ddinesig. Felly, da ni'n gosod y targed, a dyma di targed Ebenezer o ran uh, ennill pobl, y gymuned uh, iaith Gymraeg yn y ddinas. Maen nhw'n dweud bod yna rhwng 30 a 40, falle 50 mil o bobl yn y ddinas yn siarad Cymraeg. Felly, sut yda ni'n cyrraedd rhain?
Yn aml iawn, dyw pobl ddim o reidrwydd yn deall beth i ni'n trial gweud um, wrthyn nhw. Felly mae rhaid i ni gofio lle esiampl yr Iesu. Oedd yr Iesu yn mynd at y bobl ble o'n nhw, yn ei, yn ei gwahanol sefyllfaoedd nhw, ac oedd e'n siarad eu hiaith nhw. Oedd e'n rhoi Delweddau a damhegion er enghraifft ac yn siarad yn eu hiaith pob dydd nhw fel bod nhw'n deall y neges. A mae rhaid i ni wneud hef hynny hefyd, bod ni'n cymryd yr amser i drafod gyda, gyda phobl o, o fewn ein heglwys ac hefyd bobl falle yn ein teuluoedd ni, bod ni'n rhoi amser i siarad am beth i ni'n credu gyda nhw Yym, bod ni ddim jyst yn, yn gadael hynny i'r i'r pregethwyr i wneud, ynddo fe, ond bod ni'n bod ni'n cymryd pob cyfle i siarad am ein ffydd gyda'r bobl sydd o'n cwmpas ni.
Un rheswm pam yn bod ni wedi gwerthu'r adeilad oedd oherwydd bod ni'n meddwl y bydda eglwys am gyfnod di-adeilad yn gallu gwneud rhywbeth gwahanol. A mae hynny yn wir i ryw raddau oherwydd da ni mewn um, canolfan gymunedol, da ni'n rhan o gymuned yn yr Eglwys Newydd erbyn hyn. Da ni yn trio cydweithio hefo yr ysgolion. Meddyliwch chi, mae yna 22 o ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. Sut yda ni mynd i gyrraedd yr miloedd o blant sydd yn siarad Cymraeg yma? Wel, mae ganddo ni weithiwr plant erbyn hyn sydd yn cynnal clwb plant a sydd yn mynd o amgylch nifer o ysgolion Cymraeg yn y gymuned. Mae honno'n ffordd o bontio a chreu perthynas ac ymwybyddiaeth o grisnogaeth Gymraeg.
Dyn ni yma hefyd uh, gyda Cymdeithas y Beibl, a maen nhw'n sôn am agor y llyfr fel ffordd arall i efengylu ac i gyflwyno'r storïau Beibledd yma yn yr ysgolion. Felly mae prifwyl fel hyn mor bwysig i ddeud y gwir i gael cysylltiad gyda chynulleidfa, dyn ni bellach yn colli cysylltiad efo nhw o fewn ein heglwysi traddodiadol ni.
Wel, dwi'n gweithio'r plant ieuenctid gyda MIC, sef Menter Ieuenctid Cresnogol Menyn yn Sir Gyfyrddin. Dwi'n teimlo bod plant a phobl ifanc uh, ar y cyfan yn, yn eitha agored uh, i'r efengyl. Um, Mae llawer iawn i ni'n dod i gysylltiad gyda yn gwybod fawr ddim. Maen nhw'n gwybod rhywbeth am Iesu Gris, maen nhw'n gwybod rhywbeth am y stori grisnogol, a mae hynny'n help, wrth gwrs, i chi'n adeiladu ar hynny. Ond um, o ran uh, pethau elfennol yr efengyl, sy'n ni'n gweud bod e'n newydd iddyn nhw. A pan i chi'n rhannu fe mewn ffordd sydd yn ddiddorol ac yn gyfoes, gyda hwyl, gyda gwyn ar eich gwyneb, yna maen nhw'n dangos diddordeb.

Dŷn ni ddim yn gwybod beth fydd y ffrwyth. Yn cyfrifoldeb ni yw dal ati i efengylu, i genhadu, i gyhoeddi'r efengyl. Yn cyfrifoldeb ni yw nid cyfri penne, yn cyfrifoldeb ni yw cadw'n ffyddlon.